medɔfo m'ani agye pii sɛ woretie adventist world radio ghana anidasoɔ nne AWR Ghana. Me nua, afisɛm dwumadie nie. Afisɛm abadwafoɔ na atena ase yi. Yɛbɛtwetwe nkɔmmɔ na yɛhu yɛn afie mu ɔhaw a ɛwɔ mu nneɛma a yɛn mma no yɛ nneɛma a mpanimfoɔ no ankasa ankasa yɛ a ɛma asomdwoeɛ ma fie no mu Ɛno nti, afisɛm abadwafoɔ atena ase saa bere yi. Na deɛ ɛbɛyɛ na wohu obi a wobɛhu no ntɛm so na wo no na di nkɔmmɔ nti no, mɛpɛ sɛ yɛbɛda yɛn ho adi akyerɛ woɔ na sɛ ɔkyena bi wohyia yɛ mu biara a woahu nipa ko a wɔyɔ nti ɛwɔ ɔsɔfoɔ josiah ɔsɛakyim ɛna ɔsɔfoɔ agye boate ɛna me maame shalin stella gyima hey, maame yɛ maame no no wiɛ yɛtiriyɛ ɛnɛ yɛnya asɔfoɔ kukudam mmienu yɛ a yɛbɛpɛnsɛmpɛnsɛ nsɛm mu akyerɛ mo yɛfie mu nyo yɛwɔ haw bebree na ɛwɔ yɛ fie mu ɛno nti yɛpɛ sɛ wonya ɔkoma woto wo bo ase na wotie nea yɛka nyinaa na ɛntie deɛ badwafoɔ yi nso wɔde bɛma yɛn yɛka ayɔnkogorɔ ho asɛm ayɔnkogorɔ ayɔnkosɛm mebie n'ani soɔ no ɛhu sɛ yɛafie mu ɔ no awura bi a yɛfrɛ no dan na ɔwɔ twerɛ kronkron mu o wopia kɔ abɔnten no ɛɛ ne papa tuu no fo wantie wɔkɔɔɛ wɔkɔɔɛ no kɔnya ɔhaw wɔ abɔnten hɔ wɔde baa fie ɛma ɔhaw ɛbɛtoo ne papa ne ne nuanom ne efie hɔ ɛma baabi a wɔteɛ koraa no wantumi antena hɔ otu kɔɔ wɔn anim ɛne nti Mesɔfoɔ Josiah, mebisa wo sɛ, ayɔnkogorɔ, yɛnim ayɔnkogorɔ, deɛ ɛde ba ne papa ɛwɔ mu ne bɔne a ɛwɔ mu. Ayɔnkogorɔ, ɛdeɛ na ɛde ba yɛ asetena mu. Ɛyɛ papa anaasɛ bɔne ayɔnkogorɔ. Meda wase pii onua panyin. Ni wawerɛhyɛmu kɛseɛ sɛ nkɔmɔ a yɛdie fa efie biara mu. Saa. Na ɛntumi nkɔba sɛ wowɔ mma na wɔn nyɛ obi a wɔn ne no aguro. Saa. Yɛkɔduru kuro bi mu a yɛnim nipa no koraa nkyɛ koraa. Mhm. Na yɛsɛ yɛnsen wɔn mhm. berɛ ti pɛn. Saa. Ɛdeɛn ɛbɛnyi yɛn so ne nnipa bi a yɛne bɛdi agorɔ. Nanso yɛka bio nso sɛ ayɔnkogorɔ so nti na aba kɔtɔ nso woanyɛ ti. Nti asɛm wɔɛsɛ yi ɛtwe yɛ adwene de agyina so sɛ yɛka yɔnkogorɔ a nnoɔma a ɛkɔ hia sɛ anka metena me fie na me ne me nuanom a ɛwɔ m'abusua no ara mu di agorɔ mm-hmm. na matra na makɔ abɔnten mm-hmm. ebi a me school mate mm-hmm. anaasɛ obi a ɔteɛ mborɔ no so na me ne no ɛtae ɛnante yɛkɔ ne fie na ɔba me fie yɛkɔ wuram yɛakɔte bese yɛkɔbɔ bɔɔl mhm. ɔtɔmmerɛ bi nso a ne yɛkɔwia obi ankaa mhm. ne nyinaa yɛ ayɔnkogorɔ a yɛka ho ase na nsɛm wom ayɔnkogorɔ no tae ma ɛkɔba sɛ mhm. ebi de wokɔwura baabi papa ebi nso ma akɔwura baabi bɔne mesɔfoɔ josiah mede wase papaapa Auntie Stella, eh, sɛ wohu sɛ seesie a wɔ mma wo nana bi wɔne obi afa ayɔnkoɔ bi a ayɔnkoɔ no a wafa no ayɔnkoɔ gorɔ no a gorɔ a wɔmɔ gorɔ no ɛnyɛ papa ɛnyɛ papa maame wayɛ panyini deɛ afotuo bɛn na ade bɛma Asɛm bɛn na bɛka akyerɛ wo ba no ɛfa saa agobɔne a wɔn di no ayɛ suban a wɔwɔ mu no wɔmpɛ awɛnkogorɔ a wɔgorɔ no wɔmpɛ asɛm bɛn na bɛka akyerɛ no gye sɛ meda ase nɔkwasɛm nie wofiti prɛko pɛ ɛyɛ nneɛma bi a ɛmmoa mhm. nti mehu sɛ me nana anaasɛ mebɛɛyɛ biribi saa no a mɛdi nkan na me nana no mhm. mabɔ no kɔkɔ mhm. mobɛtena ase na ansa na me nana no koraa wɔbɛkɔ saa tebea no mu mhm. ɛkwan bi so anaa meba no na ɛkwan bi so me koraa na memaa kwan maa ne mhm. baa saa ɛfiri sɛ sɛ nka ebi a mefaa no yɔnkoɔ so ɔho na mene ne didi bom ne ne yɛ biribia bom eh, mene no mehwɛ sɛ wɔbɛda ansa na mada a nokwasɛm ni ɛbɛyɛ den paa ɛbɛyɛ nwanwa sɛ n'ani bɛgye obi ho nanso akɔba saa no mɛba fam fi sɛ maama fam de a afei koraa na me nana no anaa me ba no wɔbɛyɛ mmerɛ nto asɛm koraa mena ayɛ mmahyia ne meya sɛ sɛ wobɛba fam sɛ woba fam sɛ ne sɛn ho ɛyɛ twi kasa o nanso yɛka no mɛba fam no woankyerɛ mu yɛ obi wɔ hɔ a ɔntumi nte aseɛ mebrɛ me ho ase mhm. na afei me ne no atena ase mhm. na mabisa no de eh, wɔne ne nam a mhm. ɛdeɛ bɛɛ paa na wɔnya firi no ho ɛdeɛ anigyeɛ bɛn na wɔnya meka sɛ ebi koraa na eh, ɔno kora akwadaa no wagyae sukuu no yɔnko no wagyae sukuu no ɔpɛ sɛ me me ba no anaa me nana no ɔno nso ne sukuu ɔno nso so tie biara no Mede me nan abɛsi fam na me ne no akasa, na afei mahyɛ aseɛ de me ho abata no. Enti sɛ ɔbaa o, barima o na ɔbɛba a, na maka akyerɛ no sɛ me nana no anaa me ba no ɔyɛ adeɛ wɔ fie nti ɔno nso ɔnkɔ na ɔnkɔboa ne maame. Ne maame wɔ fie. Na mo nyinaa mo wiewie mo adwuma. Mo adwuma. Mobɛtumi ahyia. Mobɛtumi ahyia. Me nana no anaa me ba. Wɔnwie n'adwuma ntɛm deɛ asɛ nso. Sa owie na adeɛ asa na wada. Maame Stella bo wei deɛ. Ɔma makae akwadaa bi a na ɔastarte fa yɔnko bi a ne maame mpene so akora ketekete ɔpɔn sukuu ɔdidi wie no ɔtu ne nsa wɔ aduane mu pɛ ne maame nhu ne bio agye sɛ yɛbi a ɔbaa bɛda ɛnti ɔfiri sukuu baa da kɔ no a ne maame ka kyerɛ n sɛ sɛ nnɛ wodidi wie na mehu sɛ akwadaa no abɛgyina hɔ na wodi n'akyi pue kɔ a wobae nnɛ mɛku wo nnɛ ɛna ɔsɛ mate akwadaa no te aduanom a wɔredie no ɔhu sɛ nadamfo no abɛgyina kɔ anaa no hɔ na ɔka sɛ pat mabɔ wo nti yɛ ne ntɛm ɔsɛ hwɛ wodeɛ wonim wobɛkɔ ofie a mɛnkɔ wonim sɛdeɛ nnɛ me maame asie mii me koraa anka womma migyina hɔ. Wɔkaa saa no ana akwadaa no kɔɔ ne fie. Deɛ yɛda wo ase, ɛtɔ da bi a ɛsɛ sɛ yɛbɔ kɔkɔ saa. Wiɛ, me sɔfoɔ Boateng, Allah Kafua. Ɛɛm. Ɔpanin bi tie story na pasa fa yi w'asɛm yi ano ma me. Ɔpanin bi kɔkyeree aboa buruburu na ɔde no baa fie. Wɔyɛn no a mfie bɛyɛ mmienu ɛrekɔ mmiɛnsa. na da koro bi ɔkɔɔ baabi a aboa no da no na aboa no sɛ papa pepɛ sɛ mene ɔdi nkɔmmɔ kakra mabɛtena fie mahu afisɛm nyinaa na deɛ mɛka akyerɛ wɔ ne sɛ wiase a woti no asɛm bi a wobɛteɛ biara no dwene ho mpiri no na mbɛtuu na ɛnyɛ nsɛm nyinaa nso na wote a ɛsɛ sɛ wogye die ɛna papa no so yoo mate ankyɛ ɛne na ɛnu ani na ansa na papa no san kɔɔ aboa no hɔ ɔkɔɛ na aboa no ka kyerɛ nso panin mete wura mmea na mekyini kɔpɛ nsuo mmea na mekɔpɛ aduane die wode me aba fie wobɛma aduane ma me nsuo kwa ɛne nti ma mententere me mu kakra mekɔ wuram koraa mɛbrɛ mɛsan akɔpɛ aduane ne nsuo wɔyɛ a na papa no bie no papa no bie no arrr na ɔkɔsi dua tenten bi soɔ kosii so a papa no hwɛ no a ei aburuburo wakyɛ na ɔse hwɛ mebɛtena afie no a wɔwɔ nkumie no sika kɔkɔ a ɛda me yam ɛso sene wo ti sika kɔkɔ a ɛda me aboa no me yam no ɛso sene wo ti papa no yɛyɛ wɔ pɛ boɔ na wato abɔ anoma no sɛ ee papa gyina hɔ gyina hɔ gyina hɔ me ne woteɛ no asɛm bɛn na meka kyerɛ wo meka kyerɛ wo sɛ asɛm biara a wobɛteɛ no bi ne ho mpiri no na nyɛ nsɛm nyinaa so na wote a ɛsɛ sɛ wogye die meaburubure mekɛseɛ yɛ sɛn yɛ a meka kyerɛ wo sɛ eh, sika kɔkɔɔ ɛda me yam so kyere wo ti a wopɛ boa to abɔ meɛ no asɛm a mekaa no afotuo a mede maa woɔ no woantie mafotuo no hɔ a wotuiɛ apururu papa no wahwere aboa no woantie afotuo sɔfoɔ yɛhu sɛ ayɔnkogorɔ nyɛ nkwadaa no bi wɔ hɔ a wobɛtu wɔn fo atu atu atu atu atu wɔyɛ yɛn mma yɛntumi nku wɔn wɔntie afotu a wɔde bɛma no no sɔfoɔ ɛba no saa te sɛ papa ne aburuburo die a ɔsɔfoɔ yɛnyɛ ne dɛn yo meda ase bebree adeɛ baako a ɛwɔ sɛ yɛhyɛ no nso ne sɛ mpanimfoɔ bu bɛ bi sɛ ayɔnkɔkorɔ na ama aboa kɔtɔ wɔanyɛ tiri mhm. na yɛn mma no bebree wɔ hɔ nom a yɛ a na ɛyɛ den. Baabi a wɔn adeyɔ akɔ akɔduro no sɛ wo ne no ɛrekasa a wosusu sɛ wotena n'anigyeɛ so. Adɛn na wotetee me saa? Womfa me fa ahodie ma me. Nanso Bible se kyerɛ abɔfra no kwan a wɔmfa so na ɔnyina ɔmfiri ho. Ɛkyerɛ yɛ ameɛ hunu sɛ sɛ yɛtete mmɔfra no a yɛsan yɛn wɔn. Enti woyɛ abɔfra no na woma no nteteeɛ, woma no aduane di na wokyerɛ no kwan a ɔmfa so ne kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛbɔ ne bra. Na nea yɛahunu ne sɛ mpanimfoɔ se kyerɛ me wo yɔnko. Na menkyerɛ wo suban wiɛ. Nkwadaa no bi wɔ hɔ sɛ wɔkɔfa wɔn ba na wo ɔwofoɔ no woante w'ani wɔ nkwadaa no ho a na wɔsɛe wo ba no ama wo. Mhm. Enti na ɛwɔ sɛ wote w'ani. Mhm. Yɔnkoɔ biara a ɔbɛkɔ akɔfa n'aba no ɛwɔ sɛ Awofo no bebree wɔde no baeɛ ara ne yɛpam no. Wopam akwadaa no a, wonhunu n'adamfo. Enti ma no mmra fie. Wogye no wɔ fie hɔ nom na wɔastadi akwadaa no sɛ akwadaa no ade yɔɔ mu no wɔte sɛn. Na wɔbɛtumi aboa wo, wobɛtumi ne wo ba no anante aboa no anaa. Ebi wɔ hɔ a na ayɛ opposite sex. Ebi a baa na wakɔfa bɛrima yɔnko, bɛrima na wakɔfa ɔbaa yɔnko. Ne nyinaa no, bɔne biara nnim. Mhm. Na yɛne nipa no yɛ a yɛtaa nya negativity anaasɛ negative mind ne ntɛm. Mhm. Ɔde ne baa yɛn na krakye wei a ɔdi w'akyi ɔfiri he hmm. ɔbaa na akɔfa no ba. Ayɛ a ne nan hwehwɛhwɛ baabi sɛ yie. Mhm. nti sɛ bi a wɔne no wɔ mpena sɛm mhm. anaa biaa koraa saa nnim mhm. yɛ na yɛn no yɛadwen no yɛtwe kɔsi bɔne no ntɛm sɛ nka yɛbede bɛyɛ afotuo ne akwankyerɛ de ama nkwadaa no mmienu ne akyerɛ wɔn ama wɔn ahunu nante a wɔn nam no, deɛ ɛbɛtumi de aba ne deɛ ɛbɛtumi akɔ wie wɔn ne mmoa a ɛwɔ mu. Mhm. Yɛbɛtumi akasa akyerɛ wɔn saa. Ah. Sɛ yɛyɛ ne saa a, ɛbɛboa nkwadaa no wɔ wɔn ayɔnkosɛm no mu. Mhm. na sɛ wo ba no nso so ebi wɔ hɔ a nyɛ nipa no na ɛbɛba wo fie hɔ wo ba no mmom na ɛkɔ sɛ wo ba no ekɔ a na wɔ sɛ neɛ woto wo bo ase na yɛn mu bebree yɛn ani aboterɛ wɔ nkwadaa no ho. Ɛkwan a yɛfa so a yɛne yɛn mma no kasa no yɛ ana nsɔ ani. Mhm. Ebi wɔ hɔnom a yɛbɛtratiram nkwadaa no, bi wɔ kora nyɛ akwadaa saa, n'ani afi. Ba sɛ wɔpie a, kwan a yɛfa so a yɛtete no wɔpie, kyerɛ sɛ nsɛm a yɛka ne ahunahu no mhm. ɛba saa ɛmmoa. Nti wobɛhu sɛ akwadaa no sɛ bi a brabɔne bi na ɔkɔbuiɛ Ɛna sɛ bia bia wakɔfa nyinsɛn aba a wobɛhunu ara no ɔtɛ mfikyire no ɔnom nnuro mhm. a ɔpɛ nti wo ba no a w'ani ko no ho no anka ebi anka abɛtumi atete akwadaa no ama akwadaa no watumi awie pɛyɛ no na ankɔba saa ankɔba saa kɔfa haw na ɛde aba wiɛ mmea me sɔfoɔ fasa josiah ɛɛ Ayɔnkogoro a yɛreka yi, yɛwɔ ne papa na yɛwɔ ne bɔne. Ayɔnkogoro mu, yɛwɔ ne papa na yɛwɔ ne bɔne. Obi ne obi nante a ohu sɛ ɛɛ adamfo ɔfa a yɛde nte aseɛ wɔ mu ayɔnkogoro agorɔ aha ɛna maame stella nso ayɔnkogoro no so yɛwɔ ne bɔne wɔ mu nipa sɛ ansana mɛba mo mmienu mu soɔ no ɛɛ ma menkae me namfo nom adɔfoɔ sɛ ɛyɛ afisɛm dwumadie ɛna yɛgu soɔ yi fisɛ badwafoɔ na ahyia yɛpɛ sɛ eh, eh, yɛfie mu ɔhaw ne amanneɛ ɛwɔ mu nyinaa no yɛnya ano aduro yɛnya ano aduro ɛno nti ɛna saa bere wahyia afisɛm abadwafoɔ ɔsɔfo josiah ɔsɔfoɔ boaten ne mea me maame stella ne mo somfo kwasi fei yi a yɛdosodoso nsɛm mu yi wobɛnya ano aduro na wobɛhu sɛnea asomdwoe bɛsi aba wo fie hɔ wiɛ mesɔfo josiah na mebisa asɛm no sɛ ayɔnkogorɔ no ne papa wɔ mu na ne bɔne wɔ mu sɔfoɔ ne papa no bi ne deɛ wɔ he meda wo ase ayɔnkogorɔ papa no bi ne sɛ nkɔdaa no binom fie mu yɛde mepawkyɛw atete wɔ saa Ɔne wo ba no bɛnante a, bohu sɛ afei wo ba no nso sua saa kasa no bi. Sua saa kasa no. Nkwadaa no bi fie yɛnka aboa ne kwasia wɔ hɔ. Ɛwɔ hɔ. Nti sɛ ne yɔnko no a wabɛbata no no ɛstatee ka bi a, mhm. ɔsɛ ɛnyɛ dabi yɛnka saa kasa. Mhm. Nkwadaa no bi kɔrɛte wɔn namfofoɔ. wɔ saa yɛ anka wɔn nni saa suban no nanso ɔde ne ho abɛbɔ no nti ɛtumi mhm. boa ɛda sɛ me me ba no anaa ɔboa me ba no anaa me ba no ɛboa no mhm. ɛma ne kasaa ɛtumi bɛyɛ kama nkɔdaa no papa mu bio nso ne sɛ nkɔdaa no bi wɔ hɔnom a na de sua mu no ɔmmɔ mmɔden mhm. ɔbɔ mmɔden koraa ɔnhuu n'ani so. Mhm. Yɔnkoɔ no a afa no ɔnim nwoma sua mhm. ne suo no ɛtumi boa no ma ɔtumi si kwan mu yie. Si kwan mu yie. Ɔsumi nim obi a madamfo. Ah. Ɔboa me saa. Na sɛ menim adeɛ. Mhm. Na sɛ mɛtena sɛ asua adeɛ na menim. Wonni adagye. Na madamfo a mene bɔɔl no. Saa. Ɛna yɛnsua deɛ yɛnsua deɛ. Afei deɛ madwene mu bie yie. Ɛma afei deɛ wo na wokɔ no saa papa wo saa ɛna bɔne wuo mu saa wie ɛneɛ ne bɔne no yɛma ante stella ntoa ne bɔne nso man sɛ ante stella ayɔnkogorɔ no wo sɛ sɛdeɛ na wohyɛ aseɛ kane no ne bɔne ne sɛn bɔne ne sɛn bɔne ɛwɔ mu ne sɛn yɛ ɛtumi sɛe nnipa no bɔne ɛwɔ mu paa ne sɛ mhm. mede amerɛ nyinaa no yɛa ne m'ani taa si awofoɔ no so mhm. kyerɛ sɛ sɛ awofoɔ no ani ankɔ nkwadaa no ho a mhm. ɔn sɛ mɛfa n sɛ sɛ mabɛtena baabi ne na mede me mma aba a nkwadaa no sɛ ha yɛka nkrankasa a nkwadaa no bɛte agya no asekyerɛ ne sɛ wɔn bɛpie na wɔn ne ayɔnkogorɔ na yɛretie mhm. ne sɛ maame no ne papa no yɛanhwɛ amma nkwadaa no teteɛ no yɛanka wɔn amfa mmeɛ ho yi a ɔho ɛhɔ no ɛna ahyɛseɛ no ebi koraa wɔkɔ sukuu a Wakonya yɔnkoɔ bi a ɔmpɛ sukuu. Ɔmpɛ sukuu. Ebi koraa yɔnko no wiawia tɔfetɔfe hyɛ ne bɔtɔm na wɔne no. Efie wɔyɛ kwadwofoɔ hmm. so ɔho. Nti wɔne no ɛredi agorɔ saa no ara no. Afei woka sɛ wɔnyɛ adeɛ a woka yɛ ano ɔmena. Mhm. Nanso bi ahyɛ ase no mhm. na nka na ɛnte saa. Mhm. Nti na wɔhwɛ na woreduadua mu na woreduadua mu. Ɛne tam a wɔde bɛkɔ sukuu. Ebi a ɛsɛ wɔkɔ ntɛm bɛyɛ na wayɛ ara na wayɛ late mhm. na ne nyinaa no n'adanfo no a mhm. so ɔho wɔn wɔyɛ late no mhm. wɔkɔ akɔto no ne ne nyinaa wɔn ne nyinaa ɛbɛɛ kakra na wɔmfa efiade yɛ mfa nyɛ hwee fa nyɛ hwee a wɔmfi atɛnidie basabasa ɛne sukuu korɔ wɔmfi so nkɔ. wosoma ɔno akora no akɔ so nkwa nti a ɔse mekɔɛ koraa no maame no wɔni hɔ nanso na na wɔnkɔɔe nyankopɔn se ɔyɔnkoɔ bi ɔnom a ɔfa mo ho sene deɛ bɛn onua mhm. jonathan mhm. ɛne david saa wɔma agodie no ɛde kɔ awia yi ama awerɛhosɛm mhm. jonathan wuyɛ menim yie sɛ ɛhyee ɛhyee David. Wiɛ. Nti ewo emo ewo mo ama awo koduadua mu ara kɔ eh, dɛ. Saa. Ɛɛ. Mefi bi si. Saa. Wiɛ. Ɛnyɛ ne papa. Wiɛ. Nti sɛ yɔnko no sɛ ankɔ ɛkɔyɛ bɔne de a ka ehunu sɛ sɛ maame ne papa no mo anfa mo ani anto fam mhm. na awɔ afanu ne mmienu no yɛanhwɛ na yɛammoa nkwadaa mhm. no mmienu a mhm. sɛ yie ba a ebi bɛka. Wiɛ. wiɛ ɛnde stella da ase paa mesɔfoɔ boaten eh, yɛhu ayɔnkogoro mu nsɛm ne papa ne ne bɔne ɛna yɛtu ho fue ɔsɔfo ayɔnkogorɔ no sɛsɛ yɛhu eh, disadvantage bɛn ɛna ɛde ba yɛ abrabɔ mu Yoo. Ayɔnkogorɔ no, nea yehu ne sɛ, sɛ afekubɔsɛm ba mu a, ɛna ɛde haw kɛseɛ no paa. Haw kɛseɛ ba. Ɛfiri sɛ mpanimfoɔ sɛ eh, aboa kakahini sɛ ɔpa afeku a na ɔfu takra na mhm. kakahini wote sie mu mhm. ɛdɛn na akɔfu takra no mhm. wiɛ Nanso wubehu sɛ kakahini befu takra no na ɔpɛ sɛ ɔkɔbɔ fekuw wɔ soro. Mhm. Wo so nyɛ wo ne nnomaa na ɛnam fam. Enti ɛba saa na ɛde haw aba. Na yehu sɛ sɛ wode wo ho woyɛ ayɔnkosɛm bebrebe a, one, wontumi nsua adeɛ. Ɛna sɛ wofa yɔnkoɔ na wamfa yɔnko papa nso so a, ɛsɛe w'abrabɔ. Bio, ebia meka sɛ na woyɛ waani. Ɛɛ, woyɛ waani a, nipa koro a ware ni a ɔrekɔfa yɔnkoɔ na wakɔfa obi a wagya awareɛ. Mhm. Wɔn hyia adeɛ nkɔmmɔ ne ebedie. Ebedie. Sɛ bɛrima na agyae a, da bi wɔn bɛdi mmaa ho nkɔmmɔ sɛ ɛho agyae, ɛmaa nyɛ sei, ɛmaa nyɛ sei. Wɔyɛ ɔbaa so na wagya bɛrima a. ɔno nso so bɛhu sɛ saa nkɔmmɔ no ara na ɔmu nti ɛmma w'abrabɔ awieɛ no ntumi nyɛ kama nti wopɛ sɛ eh, wobɔ bra na wokɔ animu no ɛwɔ sɛ wohwɛ yie wɔ w'ayɔnkofa mu sɛ wohunu nnipa ɛwɔ sɛ wɔfa no yɔnkoɔ no sɛ nnipa a mafa no yɔnkoɔ ɔtumifo wɔhyɛ me nkuran ɔboa me wɔ kwan hodoɔ binom so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mabrabɔ ntumi nyɛ mhm. saa nnipa no nso so wonim no mhm. mofa ayɔnkoɔ no monim mo ho Wonim ne mmerɛ a ɔyɛ, wonim ne mmɔdemmɔ, nti saa nneɛma no nyinaa ɛwɔ sɛ wohyɛ no nso hmm. na woahunu kwan a wobɛfa so a wobɛtumi ne wiɛ me sɔfoɔ meda wo ase papaapa meaa me sɔfoɔ josiah sɔfoɔ neɛ yɛaka yi nyinaa no me sɔfoɔ mepɛ sɛ woma yɛ afotuo fa ho sɛ afotuo bɛn na wode bɛma yɛn ɛfa ayɔnkogorɔ ho tu yɛn fo afotuo kakra mede bɛma wɔ ayɔnkogorɔ ho ne sɛ awɔagyayeɛ ma ayɔnkogorɔ bɔne ba yɛma a yɛtaa gya ma ɔm nananom mhm. na agya ne fie mhm. maame ne fie na aka nana nkoa ne mhm. akɔdaa no teɛ menya asuahu bi wɔ mmerɛ a na mewɔ yɛ kurom Akwadaa biara a ɔni maame ne papa hwɛ wɔn paa. Mhm. Wɔn taa yɛ kube forofoɔ. Mhm. Wɔn taa foforo nnua. Mhm. Wɔn taa foforo bese ne nneɛma bi a wotumi sɛ adwuma no sɛ ɔwɔ parental care a. Ka ɔnkɔ wura. Nka wɔforo no bɛka kyerɛ sɛ kwaku si o na wabɛte ahwe. Wo maame paa wɔ hɔ papa hwɛ o. Na ɔkɔ foforo kube. Saa. Akyɛn sɛ bia ntitimudie ba ne wei te ha mhm. na wei te na mo nkoa bia mo nuanom bi na ne mo teɛ mhm. nti mprɛ dodoɔ no na akɔto sɛ nka nkɔdaa bi ɛretɔn kodaa mhm. na yɛ wɔn a wɔn maame na wɔn papa nom agya aware wɔn nso ni parental control mm. na me nka mfe nko gyina sɛ ayɔnko gorɔ sɛ wonya ayɔnko papa a ɛtumi mu abrabɔ yie sɛ wonya ayɔnko bɔne a ɛma abrabɔ kɔ yie pasa Eh, me nua afutu a abadwafoɔ de ama no no afi sɛ mu abadwafoɔ wɔtu fo papapapapapapa menim sɛ wanya nneɛma bebree na afiri mu ayɔnkoguro mu deɛ de ba bɔne a ɛwɔ mu ne ne papa a ɛwɔ mu mɛpɛ sɛ afi sɛ abadwafoɔ yi bɛsan ada yɛn ho adie na wohyia wɔ bi a wo nso so woahu nnipa koro a wɔyɛ yɛde aseda bɛma wɔn papaapa ne afutuo ne nkyerɛkyerɛmu a wɔde ama yɛn ɛne nti me maame ɛna ɔsɔfoɔ ɛyɛ afa alakafoɔ aka ho ɛna mea me sɔfoɔ wiɛ yɛda wase me nso mosomfo feesi no nie bɛtumi afrɛ me apollo da foforɔ ɛbɛhyia momma yɛnka na nyamesom yɛ dɛ megye di sɛ w'ani agye yɛ dwumadie yi ho yɛpɛ sɛ yɛte wo nka enti frɛ yɛn bɛsi 0501561849 mesi so bio 0501561849 anaa kyerɛ yɛn bɛsi adrɛs yi so adventist world radio ghana northern ghana union mission of adventist po box ks 17564 edum kumase ghana west africa Ma yentie ɛbere yi mu nokwasɛm. Ɛnɛ, yɛadesua no akenkan asɛm a yɛbɛgyina so no, yɛhu no Matthew ti nnum nkyɛmu nkron. Yesu ne asuafoɔ no hyiaeɛ no, ɔka nhyira nsɛm bi. Na saa nhyira nsɛm a ɔkaeɛ Matthew ti nnum nkyɛmu nkron no, ɛna mpɛ sɛ yɛhyɛ nneɛma bi nso wɔ ho. Sɛ nhyira ne apatafoɔ, na wɔn na wɔbɛfrɛ wɔn Nyankopɔn ba.

Enti obi a ɔbɛyɛ biribiara a ɛmfa asomdwoe mma biara no, ontumi mfa no nka sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ba ma no nyɛ yie. Kɔse wɔn a ɔyɛ apatafoɔ, wɔn a ɔhwɛ sɛ asomdwoe mmra no, wɔn na obetumi afrɛ wɔn sɛ ɔyɛ Nyankopɔn mma. Na ɔka asɛm bi wɔ Romanfoɔ nwoma no, ɛti yɛ du mmienu, nkyɛmu a ɛyɛ edu nwɔtwe no. Ɔka nsɛm bi wɔ hɔ a megye di sɛ ɛbɛboa yie paa, na obiara nso bɛtumi ayɛ. Sɛ Paul kaa sɛ ɔsɛ metumi ade nyinaa yɛ a Kristo a ɔhyɛ me de no nti metumi yɛ. Me wɔ Romafo ti eh, dumienu nkyɛmu du nwɔtwe no ɔsɛ bɛtumi a mo fam deɛ mo nnipa nyinaa ntena asomdwie mu. Nti ne kwan sɛ basabasayɛ bi bɛsi wɔ fie mu, basabasa bɛsi wɔ ɔmantam mu, basabasa bɛsi wɔ Ghana ha a, ne yɛwo nti na saa basabasa no baa. Ebi a ɛkɔ afa so kasaeɛ, anaa ɛkɔ afa so tu anamɔ bi na ama saa basabasa no. Anaasɛ mpo obi ne obi ntam basabasa obi ne obi ntam no, na nsɛ sɛ wo no bɛboa ma asomdwoeɛ aba na wo na woka gya gum, ɛso gya gum sɛ asomdwoeɛ mu a woyɛ bonsam ba, wonyɛ Nyankopɔn ba. Onyankopɔn mma deɛ wɔyɛ apatafoɔ. Nti Nyankopɔn mma ɛwɔ Ghana montie me, Nyankopɔn mma ɛwɔ wiase afɛ no nyinaa montie me. Obi a ɔsosɔ ntɔkwa so ma ntɔkwa ohu osu gya gu ma ntɔkwa ba no, ɔntumi mfiri Onyankopɔn ba ne nyɛ yie da. Bible na ɛdi ho adanseɛ saa. Ɛyɛ sɛ ɔpata ntɔkwa, wosiesie abusua abusua ntam, siesie anuanom ntam. Ɛni kwan sɛ ɔbɔ ma ntɔkwa anaa mansotwe anaa mente me ho ase ba abusua mu anaa anamfoɔ mu anaa asɔre mu anaa baabi a wɔ bi anaa Ghana ha sei. Mefa saa kwan yi nso twe amanyɔfoɔ nyinaa adwene si sɛ, abatoɔ yɛ adwenkyerɛ. Ɛyɛ adwenkyerɛ o, obi rekyerɛ n'adwene. Enti ɛni kwan sɛ obi kɔkyerɛ n'adwene no, wofa saa kwan no so ma basabasa bi dɛn ɛba. Obi a ɔvotu baako, obi a onipa a ɔpɛ sɛ ɔtɔ aba no ma no, obi a nsi obiara kwan sɛ ɔnkɔtɔ aba. Na mmom wɔse wɔn a ɔhwɛ asomdwie, wɔn a ɔyɛ apatafoɔ, wɔn a ɔsi basabasayɛ ano kwan no, Wo na wɔfrɛ wo sɛ Nyankopɔn ba. Meka sɛ fr ebia woyɛ politician, but wɔfrɛ wo sɛ Nyankopɔn ba. Meka sɛ woyɛ politician, wofrɛ wo nso koraa sɛ woyɛ ebia eh, yeah, woyɛ Nyankopɔn ba, ebia wokɔ asɔre. But nsɛm a wobɛka ne nea wobɛyɛ no mfa asomdwoe mma a, yɛntumi nye ntom saa sɛ woyɛ Nyankopɔn ba ma no nyɛ yie. Na menim sɛ wo a wotie me deɛ, woyɛ Nyankopɔn ba. Nti wobɛhwɛ asomdwoe akyiri kwan. Womma ho kwan ma bɔnsam mfa wo so ma basabasa ebia mma. Nyankopɔn nhyira wo saa sɛ wagye ato mu. Nyankopɔn nhyira saa sɛ wobɛyɛ no saa ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen. God loves you. AWR Ghana. yɛ mmere no aso menyaeɛ anka da mu yi nyinaa yɛne wo a nanso ɔwɔ sɛ yɛtwa so ɛno nti no mesan akae wo sɛ yɛpɛ sɛ yɛte wo nka nti frɛ yɛn ɛbɛsi 0501561849 mesi so bio 05015618 49. Wobɛtumi nso atrɛ yɛn abɛsi abɛɛfo ntentan fidie yi so. Adventist World Radio GH at gmail.com. Adventist World Radio GH at gmail.com. Wobɛtumi nso atrɛ yɛn abɛsi adrɛs yi so. Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS 17564, Edum, Kumasi, Ghana, West Africa. Nyame nhyira wo pii sɛ wotie yɛ. Me din de Akua Sabea. AWR Ghana.